My brothers and sisters, my name na Anthony, your anchor man for First Aid Immigrant Solution. In case if una never subscribe, abeg una go hit the subscribe button so that anytime wey I drop video, una will be the first person wey go get alert for una phone or any other gadget wey una take dey watch me. So wetin I wan talk today na about the final say wey concern this document matter. So who wetin who be the people wey go fit apply for this document? This document na two parts. I go first explain the last part first. So those people wey know say their permit of stay expire from on the thirty-first of October twenty nineteen come wey wey dem no fit convert am, dem no fit renew am because of sey dem no get de requirement to renew dia document. Dem talk sey if dem don first work for any of dis three sector wey I wan mention so, dem don first work for agriculture sector, dem don first work for assisting pipu wey you know sey dem get one particular sickness or de other or limitation or dem don first help old pipu or dem don first work for any domestic work those people go go come with that their old contract to they'll go carry kit for post office they'll go post um, fill and post them with those their old contract then they go pay 130 euro for the kit so and that 30 euro wey dem take submit the kit and uh, everything wey dem call them for

for agriculture or zoonoteca people wey work for zoo or they don dey do fishermen or where dem for dey do fish or where dem for dey do aquaculture or anywhere wey dem know sey dem for dey plant or harvest any crop or any agricultural product. Those people e go fit apply. Den people wey still get one particular pathology, you dey assist person wey get some particular sickness or wey get some particular limitation wey e no go fit move, handicap or all those old pipu. You dey assist pipu or person. Those one na second category. And the third category na pipu wey dey do domestic or every you dey assist family wey you know sey maybe because of work they no fit do every other thing wey they supposed to do for concerning domestic those people go fit apply for those people wey no get document then who be the people wetin be the requirement wey person wey wan give you this contract need to get

So if you get this one now na one of the requirement. The another requirement wey the person need to get na the person if you dey under agricultural sector wey dem dey call productive sector. If the person dey under agricultural sector whether e dey do work for zoo, e dey do planting and harvesting, e dey do animal rearing and other thing or aquaculture, the person suppose e suppose to get minimum for yearly income wey e go declare minimum na thirty thousand euro wey the person need to get while those people wey dey under domestic sector or e dey assist person the person need to get minimum of twenty thousand euro

you fit write contract for person. And another thing again wey the person wey you wan wan write this contract for wey you still need to get before the fit apply for this document be say the person need to know say before on the 8th of March they don already get it on print for ground or they don snap am picture wey dem dey snap wey if dem wan give you document they'll snap you they'll take your fingerprint before on di eight of March twenty twenty. If you no get am, you no fit apply for dis document or you don already do something wey e show sey you dey here like sey you don do something with public or private um publicity for here like if you take a transport na you get transport id card if you dey my city na na na tper if you get transport id card wey be tper you are good to go or you get abonnement wey take dey enter train or you get any clinical record wey you take go admission or wey dem take call ambulance for you. That clinical record, if you show before on the 8th of March, say you dey here, you fit apply. This one and an, an etc. etc. Say if you still be tourist, you get anything wey take go maybe like hotel and all those things, the receipt and all those things wey you pay. So anything wey you know say you get as a proof say you take dey here before on the 8th of March, So na im be the requirement. Then another thing be say, where be the thing wey you know say you show say you fit apply for this document? After you don get all those things, dem talk say the contract of work wey dem wan do, wey dem wan write for you now, whether uh, lavoro for lavoro subordinato or you dey assist somebody or any other contract wey dem wan talk before on the 8th of March wey dem will write now now, you go apply online from the website go open from on the 1st of June which is tomorrow by 7 a.m. in the morning to 15th of July. They will stop am at about 10 p.m. in di midnight wey dem dey call twenty two o'clock if you dey use European time and di website wey dem wan use na Spotolo Unico for immigration website wey dem go put am tomorrow na dem go activate am and you go see dat Spotolo for di website wey I wan talk now

and di money wey di person go pay na five hundred euro for each person wey you wan write di contract for so if you don pay di money so that means you don already apply so for every other procedure concerning dis document matter i go drop di link for the description below. If you no understand, you fit still call me 35101230225. If you still call me, then I go explain everything to you as the thing take dey play. So a lot of people don already call me concerning this document. Wetin be the things wey they need to get if you know say you wan apply this doc for this document? That one na another thing. If you if you no get passport, you where you want to apply for this document you need to get any other equivalent document where you show say you come from that country like nationality is the easiest thing to get because passport they take time nationality they e, na be the easiest thing to get so and you get your nationality and you make sure say you dey on ground before that on the 8th of march as a first talk before then you know say you still dey work for this activity where i indicate Na three, domestic or you dey help person wey dey difficulties or you dey work for agrikolo which is agriculture. If you get all these things for ground, if you know sey you first get document before e expire on the thirty first of October wey I first talk just now, twenty nineteen. Those pipu go fit apply for those one wey be one thirty. wey dem go pay one thirty for for the money take apply while those people wey you know say dem dey wan apply as a fresher wey those people go pay five hundred so na two document na two payment one na one thirty one na five hundred the one of one thirty you carry kit for poster you go questora and if you don carry kit you post am for post office then they'll invite you for questura so that one every money will come be 160 where i first talk for my previous video so in case if you don't understand see come this my channel first aid immigrant solution Now here for the naka now for the tell everybody the truth concerning this document matter so don't forget to subscribe and hit your like button if you like this video share it to your friends thank you very much bye bye